מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יבמות דף סג עמוד ב'. לאמיר נעמען גאנץ אויבן די ערשטע שורה. מקרי ליה רבי איהדא לרבי יצחק ב ר י. רבי איהדא לערנט מיט זיין זון רבי יצחק, און ער לערנט מיט אים דעם פסוק, און מוצאי ני מר מ מוות עשו אישה. גאנץ א שלעכטע זאך. אבער אמר ליה, פרעגט אים דער זון, טאטע, כגוי מאן, לערן מיר אויס, פון וועם למשל רעדט דא קהלת? און אויף דעם זאגט ער קרוינעם כו די מאמע, קוק פון דיין מאמע, פון זי רעדט מען. און אויף דעם שטעלט זיך די גמרא וואס עפעס, והוא מסנה לרב יהודה לרב יצחק ב ר, אין אדם מוציא קורת רוח אלא מאשתו ראשונה. ער זאגט אים זאלסטו וויסן, קורת רוח, זיך עכט גוט פארשטיין, דאס איז נאר מיט די ערשטע זיווג, שנאמר ווי ס'שטייט אין פסוק, יהי מקורך ברוך, אשמח מאיש את נעריך. אין אנדערע ווערטער, די זיווג ראשון, מען האט יעצט קוים חתונה געהאט, ביידע וואקסן דא אויף צוזאמען, קיינער איז נישט צוגעוואוינט צו עפעס א צווייטע זאך, קען מען זיך געהעריג צוזאמשטעלן. זיווג שני, יעדער קומט שוין מיט זיין פרשה, מיט זיינע קינדער, מיט זיין היסטערי, מיט וואס ער איז שוין צוגעוואוינט, יעצט גיין זיך נאך מחבר זיין איז אסאך שווערער. ואמר ליה, ווייטער פרעגט דער זון צום טאטן כגון מן, גיב מיר עפעס א משל, עפעס א גוטע רילעישאנשיפ, עפעס א גוטע פאר, זאגט אים ווייטער כגון אמך דיין מאמע. אויף דעם פרעגט די מאמע וואס טוט זיך דא? איין מינוט. איינמאל זאגט אים מוציא אני מאמי מוות האסט א אישו. די מאמע זי טויגט נישט, מאמי מוות. און שפעטער זאגט ער ניין זאלסטו וויסן ס'איז פיין, די ערשטע זיווג, ס'איז א מורא'דיגע שיינע זיווג, וואס טוט זיך דא? און אויף דעם ענטפערט די גמרא מסקב תקיפה ועבירה מעבר במילה, ביסט גערעכט טאקע זי איז געווען א שווערע פרוי, און פארדעם זאגט אויף זי דעם פסוק ומוציא אני מאמי מוות האסט א אישו, פון די אנדערע זייט אבער, זי האט געהאט א מורא'דיגע מעלה, זי האט זיך געלאזט איבערבעטן, זי איז נישט געבליבן אין דעם סטעיט, און פאר דעם זאגט ער, זאלסטו וויסן, די ערשטע זיווג, דאס קען זיין א גאר א שיינער זיווג. בן יהודה זאגט אביסל אנדערש, און ער זאגט, ניין, ער האט געוואלט דא אויסברענגען די מורא'דיגע שוואך פון זיין אייגענע ווייב, און ער זאגט פאר דיין קינד, זאלסטו וויסן, דו זעסט די מאמע, א הערליכע פרוי, א גאלדענע מענטש, אבער זאלסטו וויסן, זי איז נישט באמת אזוי, בטבע, אויף זי קען מען זאגן דעם פסוק המוציא אני מעמי מוות עשו אישה, זי האט שרעקליכע מידות, א שווערע כאראקטער, א שווערע פרוי צו לעבן מיט. וואס דו זעהסט, דאס איז איר שווערע ארבעט. און אויף דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן, קוק אן יא די ערשטע זיווג, דאס קען זיין א מורא'דיגע שיינע זיווג, אבער ס'קומט נישט נאטורליך. ס'מיינט מ'דארף האבן אסאך ארבעט אויף זיך, מ'דארף ארבעטן צוזאמען, געדולד האבן איינער פאר'ן צווייטן, און שפעטער קען מען טאקע אנקומען. אבער וואס דו זעהסט, דו זעהסט א הערליכע בילד, זאלסטו וויסן אבער ס'קומט נאך אסאך ארבעט. אויף דעם קלערט די גמרא יעצט, היכי דמי אישרא, וואס מיינט א שלעכטע פרוי? אמר אביי, זאגט אביי, מקשתה ליה תוכחה, און מקשתה ליה פימה. זי גרייט אים צו א שיינעם טיש, קום זעץ דיך עסן, זי גרייט אבער אויך צו איר מויל פול מיט שמוציגע ווערטער אויף זי, זי בארעדט אים, זי פארשעמט אים, זי קלאפט אים אראפ, זאלסטו וויסן יא יא, ס'איז זייער שיין, פון איין זייט ציהסטו מיך נאנט צו דיך, לאמיר זיך זעצן צוזאמען, פון די אנדערע זייט באשמוצטו מיך, דאס מיינט א שלעכטע פרוי. רובא אמר, רובא זאגט, מקשט עלי תוכחה, און מהדר עלי גאווה. יא, זי גרייטן צו א שיינעם טיש, און שפעטער ער דרייט זיך אויס דעם רוקן, אה, איך בין נישט אינטערעסירט אין דיך, איך וויל נישט עסן מיט דיך. אנדערע טייטשן עס אויס אויף, צו זיין צוזאמען, דאס הייסט זי גרייט אים, זי ציט אים צו זיך, און שפעטער זאגט ניין איך בין נישט אינטערעסירט, און זי לאזט אים הענגען. אמר רבי בר חמא בר חנינא, זאגט רבי בר חמא בר חנינא, כיוון שנשא אדם אישה ווען א מענטש האט חתונה געהאט, עוונותיו מספקקין, זיינע עוונות ווערן איינגעשפארט, וואס מיינט עס צו זאגן, ווי דער פסוק זאגט אונז, שנאמר, דער פסוק אין משלי זאגט אונז, מצא אישה מצא טוב, ויפה גרצוי מהשם. ווי די שונאים זענען מסביר, דער רבונו של עולם זעהט זיינע אלע עבירות, יא דו האסט יעצט חתונה געהאט, זאגט מיר דער פסוק נישט מוחלין אלא על כלו ונוסף, דא וואס דער פסוק זאגט אונז איז נאר מען נעמט דיינע עבירות, לאמיר זיי איינפאקן, לאמיר זיי אריין לייגן אין עפעס א קאנטעינער, לאמיר ווארטן, לאמיר זעהן וואס דער מענטש דעוועלאפט צו, אוי ווערט ער טאקע אויסגעמענטשט, ער ארבעט אויף זיך, יא ער טוט נישט מער די זאכן וואס ער האט געטון אלץ בחור, ער טוט נישט מער די זאכן אלץ יונגע יארן, און פארקערט ער ווערט א בעסערע מענטש, זאגט דער בעל שלום, ניין, לאמיר נעמען די אלע עבירות וואס מען האט דא איינגעפאקט, לאמיר זיי לאזן דארט און לאמיר פארגעסן פון זיי. פון די אנדערע זייט, מען זעט דער מענטש גייט צוריק צו זיינע אלטע דרכים, גארנישט האט זיך נישט געטוישט, די זעלבע וואס איז געווען פאר די חתונה איז יעצט אויך נאכן חתונה, זאגט דער בעל שלום אקעי, גארנישט האט זיך נישט געטוישט, לאמיר דאס אויך ארויסנעמען, לאמיר אים געבן א חשבון אויף דעם אויך. במערבֿה כּנוס איבערן שענס, איניש אונדז איצע, און אַז סרולן אַ מענטש האָט חתונה געהאַט, אמרי ליה פֿלעגט מען אים זאָגן הכי, אמר ליה כ'האָב אַזױ געזאָגט צו אים, מצא און מוצא, װאָס מײנט דאָס? מצא דכתיב מצא אשה מצא טוב, האָסט געטראָפֿן אַ גוטע פֿרױ, אָדער מוצא דכתיב, די פּסוק אין קהלת זאָגט אונדז, אם מוצא אני מה ממװת עשו אשה. אמר רבא זאגט רבא, איש הרע א שלעכטע פרוי מצוה לגרשה, ס'איז א מצוה זי א מגרש זיין, דכסיב, די פסוק אין משלי זאגט אונז, גורש לייץ, ויצא מדן וישפוס דין וקלון. אבער אמר רבא זאגט רבא נאך א זאך, איש הרע כסבותא מרובה, וואס איז ווען די האסט א אישה רעה, אויב איר כסבה קאסט דיך אזוי אסאך, די קענסט אפילו נישט פטור ווערן אז די ווילסט פטור ווערן פון זי, די האסט פשוט נישט די געלט דערצו, זאגט איך האב אן עצה פאר דיך, צרותא בצידה, נעם דיך אריין אין א צרה, און ווען די שומרים זאגן דארפסטו אויף אונז נישט אריינברענגען די צרה, גיי זיי פשוט סטראשענען, איך וועל אריינברענגען א קאמפעטישן, די ארמע אינטשעווי מענטשן זאגן אונז, בחברתא ולא בסלתא, ברענגסט אריין א קאמפעטישן, ברענגסט אריין א חבר'טע, דארפסט נישט געבן קיין קוצים, דארפסט זי נישט שלאגן, ס'איז אלעס פיין און וואויל, זי האט זיך אליינס אויס'מענטשנ'ען, קיינער וויל נישט האבן קיין קאמפעטישן, און די מינוט וואס זי זעט אוי איינער קומט דא אן, וועט זי זאגן אהה ווייסט וואס, I'll rather buckle up. ואמר רבא רבא זאגט נאך א זאך, קשה איש רעהו כיום סגר, א שווערע פרוי איז שווער אזוי ווי א רעגענדיגן טאג, א ווינדיגע טאג, א שטורמישע טאג, שנאמר ווי ס'שטייט אין פסוק, דעלף תורייט ביום סגר, ואישת מדיינים נישט סובר. א מענטש האט א שטוב, און ער קומט אינדרויסן ווייל אינדרויסן מאבלט עס, קומט ער צו זיך אריין אין שטוב, אבער זעה ביי אים אין שטוב רעגענט אויך אריין, דא איז ער ממש אויסגעשפילט, אויפן גאס קען ער נישט זיין, ביי זיך אין שטוב קען ער נישט זיין, די זעלבע זאך איז א מענטש האט חתונה געהאט צו א שלעכטע פרוי, איז דאס א שרעקליכע זאך, אויפן גאס וויל ער דאך נישט זיין, אינדערהיים קען ער נישט זיין, איז ער ממש דער מענטש וואס איז אויסגעשפילט פון ביידע זייטן. ואומר רבא, רבא זאגט נאך א זאך, בואו ראי' כמה טובה אישה טובה, וכמה רעה אישה רעה, לאמיר דיר ווייזן פון די פסוקים ווי גוט ס'איז א גוטע פרוי, און פון די אנדערע זייט ווי שלעכט ס'איז א שלעכטע פרוי, כמה טובה אישה טובה ווי די פסוק זאגט אונז, דכתיב, מצא אישה מצא טוב. און פאר דעם קען איך דא אויסטייטשן, ובגב ו אשתו כ, אויב די פסוק רעדט זיך טאקע פון א פרוי, דאס הייסט פשוט פשט, טייטש עס נארמאל, איז דעמאלס כמה טובה אישה טובה, זאגט ער קוק ווי גוט זי איז א גוטע פרוי, שא כסב, שא כסב משבחא זעהסט דאך די תורה באלויבט זי, און איר בתורה מאשתו כ, אויב וועסטו זאגן נעע ס'איז נאר א משל, באמת רעדט מען דא פון די תורה, איז ווייטער כמה טובה אישה טובה ווי גוט זי איז א גוטע פרוי, שא תורה נמשלה בה, זעהסט דאך די תורה צוגעגליכן צו די פרוי. פון אנדערע זייט, כאמרו אישרו, דכתיב ווי די פסוק זאגט אונז קהלת, אם מות אני מאמין מות עשה אישו, און פארדעם זאגט ער די זעלבע זאך, איבער גבוה משתוק' הוא, אויב טאקע די פסוק רעדט טאקע פון א פרוי, נו, איז כאמרו אישרו, שא כסא מגנא, זעהט זיך די פסוק זאגט אונז מאמין מות, איבער גיהנום משתוק' הוא, אויב אבער רעדט מען פון גיהנום, כאמרו אישרו, ווי שלעכט איז א שלעכטע פושע גיהנום נמשל לבה. ברענגט די מועצת עטליכע פסוקים, די פסוק אין ירמיה זאגט אונז, הנני מעביר רעה אשר לא יכלי לצאת ממנה, עפעס א מורא'דיגע קללה, עפעס א מורא'דיגע שווערע זאך פאר כלל ישראל, מען גייט ארויף לייגן א פעקל דו וועסט נישט קענען ארויס גיין פון דעם, אמר רבי נחמן אמר רבא בר אבי, זי אישה רעה וכסיבותיה מרובה, דאס קען זיין אמאל א שלעכטע פרוי, און זי האט א ריזיגע כסיבה דו קענסט נישט פטור ווערן פון זי, אדער נאך א פסוק אין איכה, נשׂאני ה' בידי לא איכל קים, וואס מיינט עס? אמר רב חיסדא אמר מאיר קבר באחיה, זי ע איש רע דאס א שלעכטע פארק סיבותא מרובה. במערבא אמרין ארץ ישראל האט מען געזאגט דעם פסוק קען זיך אויסטייטשן אויף א צווייטע זאך, זה שמזונותיו תלויים בכספו, דער מענטש וואס פירות האט ער נישט, קיין פעלדער האט ער נישט, גארנישט האט ער נישט, ער איז ער פארלאזט זיך אויף זיין געלט, אין אנדערע ווערטער ער דארף גיין קויפן יעדעס מאל פירות, דארף קויפן יעדעס מאל ירקות, יעדעס מאל האט ער מורא, איז דא גענוג, איז נישט דא גענוג, זענען פרייזן ארויפגעגאנגען, אראפגעגאנגען, וואס טוט זיך, און מילא אויף דעם איז געזאגט געווארן די קללה. נאך א קללה וואס שטייט פרש כסווי, בניך ובנות אחיך נסינים לעם אחר, ווער איז די עם אחר? אמר רב חנן בר ערובה, אמר רב, זי אשת ואב, ס'מוז נישט מיינען טאקע א געהעריגע עם אחר, אמאל קען עס אויך מיינען, די ווייב איז מלידה אוועק, זי האט איבערגעלאזט קינדער, מוז זי יעצט געבן די קינדער פון דעם ערשטן זיווג און דאס געבן פאר די צווייטע פרוי, און די קינדער וואס האדענען זיך אויף אונטער אזא סארט מאמע איז נישט אייביג קלאפט עס, די מאמע האט זיי נישט אזוי ליב, די מאמע האט מער ליב אירע קינדער, ממילא דאס איז א חלק פון די תוכחה בניך ונשיך ונשינים לעמך. נאכן פסוק אין האזיני, וואס די פסוק זאגט אונז בגוי נאוה לאחיסיים, די אייבערשטער זאגט אויף כלל ישראל, אז בגוי נבל אחי סיימא, ווער איז דער נבל? איז אמר רב חנן בר רבא אמר רב, זי אשה רעה, איקסיבוסא מריבה, דאס קען מיינען א שלעכטע פרוי, און זי האט א גרויסע איקסיבא און קען נישט פטור ווערן פון זי. און מילא דער נבל, ווער איז דאס? דאס איז אזא סארט פרוי וואס איך גיי מכעיס זיין כלל ישראל. אדער רבי אליעזר אמר רבי אליעזר זאגט אייליע צדוקים, דאס די צדוקים וואס מאכן משוגע כלל ישראל. וכאני אומר, ווי זע איך אז נבל באציט זיך אויף די צדוקים, ווי די פסוק זאגט אונז אין תהילים, אמר נבל בליבו איין אלהים.

רבי יוחנן אומר אלי חבורים, דאס זענען פרסיים וואס זענען פשוט, זיי מאכן חוזק פון כלל ישראל, זיי מאכן צרות פאר כלל ישראל, ווי די גמרא גייט אונז דערציילן, אז אמר לי אלי רבי יוחנן עשי חבורה לבבל, הגם רבי יוחנן איז געווען אין ארץ ישראל, אבער מ'האט אים דערציילט אז צו וויסן אין בבל זענען אנגעקומען די חברה חבורה וואס זיי מאכן יעצט צרות פאר כלל ישראל. שגעון ונפל, שגעון נפל, איז ער איז ער איז גע'חלש'ט, ס'האט אים גאר שטארק געשטערט. אמרי להם האט געזאגט צו אים ניין מקבלי שוחד ס'איז דא אבער וועג וואס מ'קען האנדלן מיט דעם מיט זיי דורך דעם וואס זיי נעמען שוחד איז תורת יוסף האט ער זיך צוריק אויפגעזעצט האט זיך צוריקגעכאפט איז די גמרא דערציילט אז די חברה גזי על ג' אויף דריי זאכן האבן זיי געמאכט גזירות פארוואס מפני ג' האט רבי יוחנן געזאגט אה די דריי גזירות זענען געשען פאר דריי פארשידענע זאכן וואס כלל ישראל האט געטון ווי די גמרא דערציילט יעצט, גזי על הבשר, זיי האבן געמאכט א גזירה מען קען נישט עסן געשאכטן פלייש, האט רבי יוחנן געזאגט דו ווייסט פארוואס, מפני המתנות, מיר ווייסן דאך ס'איז דא א חיוב מען דארף געבן פאר די כהן זרעו לכל יין מקייבו, און מען האט מזלזל געווען אויף דעם, און היות מען האט מזלזל געווען מיט די מתנת כהונה, קומט זיך יעצט די שטראף. גזי על המחצאות, זאגט ער יא פארוואס, מפני הטבילה, ווייל מען האט מזלזל געווען אין טבילות, כמחצתו שכבו זיי האבן אויסגעגראבן קברים ס'הייסט זיי האבן אויסגענומען מייסים, זאגט ער יא מפני ששמחים ביום אידם, זיי פרייען זיך דארטן ביום אידם מיט זייערע גוישע חגאות, זיי מאכן מיט דארטן, מען עסט פון זבחי מעשים, און אויף דעם קומט טאקע אזא עונש, שנאמר ווי ס'שטייט אין פסוק, והוסו יד השם בכם ובאבותיכם, א פסוק אין שמואל. און לכאו' דארף מען פארשטיין דארטן וואס מיינט די באבותיכם, די טאטעס לעבן שוין נישט, נאר וואס ואמר רבא באר שמואל, זי חוטאת השכבה, מען נעמט ארויס די קברים דוגמא מ, ווי די ווי אונז האבן שוין געלערנט פריער אז ביי עוון חיים מעשים מסחטטין אז מען דארף אויף עוונות וואס די קינדער מאכן איז אמאל ווערן די טאטעס טאקע אויך געשטראפט דורך דעם וואס מען נעמט ארויס זיי פונעם קבר. אמר לה רב אל הרב אבא אמרי, כסדר אין פסוק שטייט אין ירמיה לא יאספי לא יאספי ולא יקברי, לדומין על פני האדמה הי', די מייסטער מעלן ארום ליגען דארטן אויפן ערד קלער ווי א דומין על פני האדמה, אבער למעשה די נעקסטע פסוק זאגט אונז וכסב ונבחר מוות מחיים, אבער נאך אלץ דארף מען אויסזוכן דעם טויט בעסער ווי דאס לעבן, אויף דעם לכאורה דאס קלאפט נישט, אויב זעט מען אפילו די מייסטער ליגען ארום אויף אזא סארט בזיוניגע אופן, וואס הייסט מען וועט פרעפערן צו האבן די מוות מער ווי חיים? איז אום אליין ניין אז די נביא זאגט פאר כלל ישראל נבחר מות לרשעים ס'איז די ענדערשע אויסצוזוכן דעם טויט פאר די רשעים פארוואס כדי אז שלא יחלי בעולם הזה זאל נישט לעבן אויף די וועלט ויחטאו און זיי זאלן מאכן עבירות ויפלו בגיהנום ממילא זאגט די נביא זאלסטו וויסן ענדערשער זאלן זיי ארום ליגן אזוי טאקע און ענדערשער זאלן זיי גיין שטארבן פארוואס ווייל דאס איז אלעס צוריק צו הינדערן די רשעים זאלן נישט לעבן אויף די וועלט און גיין מאכן עבירות וואס די סוף וועט זיין אז זיי זאלן אנקומען גיהנום. ברענגט די גמרא נאך א זאך, כסא בסייפא בן סירא, און אויף דעם איז נישט מקלע ווער דער בן סירא, צו דאס איז געווען דער זון פון ירמיה, וואס איז זיכער געווען דער אנהייב פון בית שני, און מ'ווערט אנגערופן די סייפא חיצונים, דאס הייסט מ'דארף אכטונג געבן וואס מ'קען יא מקבל זיין וואס נישט, אבער דא ברענגט די גמרא עפעס יא פון דארטן, די גמרא זאגט אזוי, אישא טובה איז מתנה טובה און בחיק יראי אלקים תינשאין, א גוטע פרוי דאס איז א מורא'דיגע מתנה, און בחיק יראי אלקים דארף מען געבן אזא סארט פרוי, איש הרה א שלעכטע פרוי צרעת לבעלה וועט אנגערופן צו א ווער א צרעת פאר איר מאן, ממילא טעקענט ער וואס די עצה, איר גיי שענער זאל זי גיין זאל זי גיין גט'ן, ויתרפא מצער רעותה און ער זאל זיך קענען אויסהיילן פון זיין צרעת. נאך א זאך זאגט שטייט דארטן אז אישה יפה, א שיינע פרוי, אשרי בעלה וואויל עס פאר איר מאן, מספר ימיו כפליים דורך דעם וואס ער ענדזשויט עס, עס הייסט ער האט הנאה פון דעם, וועט פארדאפלט זיינע טעג. שטייט אבער ווייטער, העלם עינך מאשת חיל, פארמאך דיינע אויגן פון א אשת חיל, פענט איר לאקערהייט במצידותה, אפשר העסטו אריינפאלן אין איר נעץ, דאס הייסט דו העסט פאלן אין די עבירה, אל תיט אצל לבעלה, גיי דיך נישט דרייען דארטן מיט איר מאן, לסמוך עמער יין ושיכר, אים צו איינגיסן יין מיט שיכר אזוי קענסטו זיין לעבן זי, כי בתוה אשה יפה רב מהשחת היא ועצי מהם כל הרגהו. ווייל דורך דעם איז שוין אסאך מענטשן געפאלן, און סיי בעולם הזה עס דיך מאכן א חורבן, און סיי לעולם לא עשה לבו, לעולם הבא עס דיך מאכן א חורבן. נאך א זאך זאגט דער רבי ם הוי פציע רויכל, אזוי אויך איז דער רויכל וואס גייט ארום פון שטוב צו שטוב, אסאך פעטשערט ער, אסאך קלעפ באקומט ער, פארוואס? ווייל מענטשן גייען אריין צו שטובער פון פרעמדע מענטשן, פרובירט דארט צו פארקויפן זאכן, און די מענער קומען אהיים, זעט וואס א פרעמדע מנהל איז מיט זיין פרוי, און ער קלאפט אים אן, ממילא רבי ם הוי פציע רויכל. נאך א זאך, המגעילים לדבר עבירה, איינער וואס איז צוגעוואוינט לדבר עבירה, איז דאס קניצער'ס מאווי גחלת, דאס איז אזוי ווי א פונק וואס גייט אויף וואס גייט דארטן אויף די גחלת, הייסט מיט א קלייניקייט קען זיך עס גלייך אנצינדן, ממילא די זעלבע זאך איז אויך, א מענטש דרייט זיך דארטן צווישן א רויעך, עס איז זייער לייכט און זייער שנעל וואס די יצר הרע קען אים כאפן, און אויף דעם וועט ער עובר זיין עבירות. ככליו מלא עוף, אזוי ווי א קליינע נעסט דארטן וואס איז פול מיט פייגלעך, קיין בתיים מלאים מימה, אזוי אויך איז דארטן, אזוי ביי די פייגלעך, די פעדערס שטעקן ארויס, און מען זעט גלייך, אה, ס'איז פול מיט פייגלעך, אזוי אויך איז א מענטש וואס ליגט אין תאוות, וואס ליגט דארטן אין, אין, אין עריות, מענטשן, דו מיינסט קענסט עס באהאלטן, ס'וועט אלעס ארויסקומען, עטס זען פון דרויסן אויך. אל תצר צרת מחה, נאך א עצה געט ער דיר, גיי דיך נישט מצער זיין אויף א צרה וואס קומט מארגן, כי לא תדע מה ילד יום, דו ווייסט נישט וואס ס'וועט זיין, וואס האט וואס געבוירן ווערן די טאג, נאך מער ווי דאס, שמא מחה בא, אפשר מארגן קומט טאקע, אבער ווען ענני דיע שוין און מער נישט לעבן, נמצא מצטער על העולם שאין שלו, מילא וואס דארפסטו דיך זארגן, גייסט זיך זארגן אויף זאכן וואס געשעהן מארגן, ווער ווייסט נאך צו דו עסט עס איבערלעבן, און רבונו של עולם האט שוין אכטונג געגעבן אויף דיך, מילא זארג דיך אויף היינט אבער גיי דיך נישט זארגן אויף מארגן. נאך א זאך, מנין רבים מביא תוכחה בשכל, זיי מנין מענטשן זאלן זיך דרייען ביי דיר אין שטוב, ולא הקל על טובי' אלא בשכל, ברענג נישט אריין סתם אזוי מענטשן אריין אין שטוב אריין, האלט דיין שטוב צניעות'דיג, האלט עס רואיג, מענטשן דארפן זיך נישט דרייען ביי דיך אין שטוב. נאך א זאך, רבים יהיה דורשי שלומך, אסאך מענטשן זאלן זיך זארגן אויף דיך, ס'הייסט עס האבן אסאך חברים, אויפן אנדערע זייט גלית סועית לאחד מאלף, ווען דו ווילסט מגלה זיין א סוד, מאך זיכער ס'איז אחד מאלף, דאס הייסט אפילו האסט אסאך מענטשן ארום דיך, דו קענסט אסאך מענטשן, דאס מיינט אבער נישט אז דו דארפסט מגלה זיין דיינע סודות צו יעדעם איינעם. אמר רב אסי זאגט רב אסי, עיין דוד בא עת שיכלי כל הנשמה שבגוף, עס האבן דאס שוין דערמאנט, שנאמר וואס ס'שטייט אין פסוק אין ישעיה, כי ריח מלפני יעטוף, און נשמה איז עניו סיסי. תני רבי אליעזר אמר רבי אליעזר זאגט אונז כל מי שאינו עוסק בפירה וריבי יעדער וואס איז נישט עוסק בפירה וריבי כאילו שופך דמים איז אזוי ווי א שופך דמים שנאמר ווי ס'שטייט אין פסוק אין פרשת נח שופך דם דם האדם באדם דמו ישפך וכסיל בעשה אין די קומענדיגע פסוק שטייט ואתם פרי רבי רבי יעקב אומר רבי יעקב זאגט אונז כאילו איז ממעט הדמות כאילו ער איז ממעט די צלם אלקים אויפן וועלט שנאמר כי בצלם אלקים עשה ס'אדם וכסיל בעשה אין די קומענדיגע פסוק שטייט ואתם פרי רבי בין הזה אומר כאילו שופך דמים אינו מעיד הדמית, נישט נאר דאס אדער דאס, ביידעס, א מענטש וואס איז נישט עוסק בפרי עברי ווי זאלסטו וויסן כאילו שופך דמים אינו מעיד הדמית שנאמר ואתם פרי עברי. און סא די גמרא אז אמרי לו לבן הזה יש נאה דורש ונאה מקיים איז דא טאקע א מענטש וואס ער רעדט און ער דרשנ'ט אבער ער טאקע וואס ער דרשנ'ט וואס ער רעדט פירט ער טאקע אויס, ס'איז דא אנדערע וואס איז נאר מקיים ואינו הוא דורש. ער איז איינער וואס פירט זיך ריכטיג, אבער קיין גוטע רעדנער איז נישט, הייסט ער קען עס נישט גוט גוט מסביר זיין פאר אנדערע. ואתו דיר בן עזר זאלסטו וויסן, דו ביסט איינער וואס איז נאר הוא דורש, דו רעדסט זייער שיין, אבער ואינו הוא מקיים, דו ביסט נישט מקיים וואס דו רעדסט, דאס הייסט דו האלטסט אין א רעדן מ'דארף האבן קינדער, חתונה האבן, אלעס וואס, דו אליינס ביסט נישט מקיים וואס דו רעדסט. אמר להם בן עזה, זאגט אים בן עזה, און מה אעשה וואס זאל איך טון, שנפשי חשקה בתורה, וואס זאל איך טון, נפשי חשקה בתורה, איך קען נישט, איך קען נישט טון ביידע זאכן, אפשר לעולם שתסכם לי דרך ארעא, מילא האט די וועלט אז מ'מוז ווייטער גיין מיט אנדערע, איך בין א מענטש וואס קען נישט, כדי צו האבן פירות וריבי, כדי צו קענען זיך עוסק זיין מיט דעם, דארף מען אוועקלייגן ספעיס, קאפ און מח פאר דעם, און איך קען דאס נישט טון. תניא אידך, אנדערע לערנען אביסל אנדערש, אז רבי אליעזר אומר כל מי שאינו עושה פרי ורבי כאילו שופך דמים, שנאמר שופך דם הוא אדם, וסומך לאו אטן פרי ווי מען האט פריער געזאגט, רבי אלעזר בן עזריה אומר כאילו ממעט הדמות, און שפעטער בן עזאי אומר אז ביידעס, און אמרי ליה לבן עזאי מען זאגט צו בן עזאי, יש נדוש, ס'איז זייער שיין אז דו רעדסט דערפון אבער ביסט נישט אליינס מקיים, און אויף דעם האט ער געזאגט זאלסטו וויסן נשי חשקה בתורה, איך האב נישט די כח דערצו, איך קען דאס נישט טון, פאר דעם איך האלט איך בין פטור, אבער אוודאי אלע אנדערע מענטשן, אוודאי זענען זיי יא מחיוב דאס צו טון.